A group of people with the authority to govern people or state ok ah mizo tawng chuan government hi a awlsam thei ang ber a sawi fia chuan sawrkar maw sawrkar kan tih hi ni mai in hre tawh thin in ka ring a chanchinbu ah te maw entir nan pawl emaw hlawm lian tak awmkhawm thuneihna sang tak nei ram leh mipui mamawh leh nitin inrelbawlna lam kaihruaitu te.

leh ram tin hian ram leh khawtlang inkaihhruaina tur atan hian sorkar government kan tih hi kan mamawh vek a, thuthlukna siam kawngah te hnathawh leh rorel kawngah te kan mamawh vek a ni. Sorkar tel lo chuan ram hi a inrelbawl emaw inkaihhruai theih loh a nia, entir nan Motor kawng leh rail kawng inpawhtawnna mamawh inthawnna tur te, school sak leh school inkaihhruaina te, chawhmeh leh bungraw thil zawrh man to lutuk lei leh hralh tur ven kawngah te, electricity, Mizo tawng chuan kawl phe tha kan tih mai, power supply leh tui connection, tha mipui te, mamawh hniang hnar taka pechhuaka supply kawngah te, heng kawngah zawng zawng hian sorkar hian. Tam takin mawh a phur a, hetiang tur atan hian sorkar hi kan mamawh a ni. Sorkar chuan vantlang kaihnawih thilah te, mipui khawsak awlsam zawk nan te hmalakna tam tak a nei bawk a, mi rethei zawk te chawikan leh tanpui lam, poverty alleviation, maw, retheihna hei mi rethei kan tih ang chuan poverty lam a nia, khaw hrang hrang mamawh ei leh bar bakah, bungraw mamawh inthawn leh chawk luh kawngah te, railways kan lo tih, rail in mipui leh hmasawnna development ruhrel inthawn chhawng kawngah te pawh nasa takin hna a thawk thin a ni sorkar hian. Tichuan sorkar thu, government order, kan ti mai a sorkar thu chhuak tel lo chuan tumahin mahni thuin electric leh tui bil te, thil man lo san ngawt te hi phal ngawt theih a ni lo. Sorkarin mipuiah chhiah, tax, a khawn thin a. Thil man hrang hranga man bituk ret bithliah fel fai tak a nei vek a ni. Maximum Retail Price tih kan lo hre tawh thin ang a, heng kan tih thin hi MRP tih te pawn kan hre thin ang. Aaa thil siam chhuah tam takah kan hmu thin ngeiin a rinawm a. Chumi aia sang emaw aa lo zawrh leh hralh te hi sorkar a. Dan phal loh a ni. Sorkar hian dan kan tih law, act, kan tih te maw dan a nei hrang thlap a ni. Sorkar chuan hna tam tak a thawk a, hna a ngah em em a ni. Ram leh ram inkar bakah khaw inthenawm te, ram chin a an buai lohna turin ram reboundaries Fel tak a siam vek a, a ven leh humhalh kawngah te hna a thawk thin a ni. Sorkar thuchhuak lo chuan ramri te lo zauh emaw, state danga lo sahthlak then ve ngawt te phal a ni lo. Remna leh muanna te a awm theih nan sipai kan tih army thahnem tak mai ah defence tam tak a nei ve a, India ramah chuan hei BSF kan tih border security force kan tih te maw CRPF, ahh Central Reserve Police Force kan tih theih a, Assam Regiment, Assam Rifle kan tih theih a, Defence lam vek an ni tho a, heng te hi ramriah te kan hmu thin ang a, heng te hi ahh sorkar chuan ahh heng venhim nan hian ramriah defence kan sawi hmang te hian venhim hna thawh tir thin a ni. Entir nan dan ina a phal loh ruih theih thil leh ral thuam tawlh ruk kawngah te mipui an himna tur pawh ahh. Ram riah hian nasa takin sorkar chuan hma a la zel bawk thin a ni. Tin, ram leh ram intihbuai emaw, inkah ang chi reng rengah sorkar vekin hma a la vek thin a ni. Example han sawi ta ila India leh China hi ram riah, border, a maw border issue kan ti mai a, ram ri buai chungchang kan hre thin anga news ah te TV ah te pawh maw, aah. YouTube ah te pawh kan hmu thin tho vang a aaa hemi chungchang ah te pawh khanin aaa India sorkar hi enrawlh zak zak a ni sipai te an tir lut a a lo awma intihbuai chang te khang kha kan hre thin ang tichuan natural disaster an tia khuarel chhiatna maw. Natural disaster kan tih mai entir nan heng earthquake, flood, cyclone, landslide leh tsunami emaw lirnghing ah flood kan tih chuan tui lian ni mai a cyclone te chu thli ah thlipui na tak tin landslide kan tia hei lei min te tsunami kan tih te chu ah tui finriat atanga awm a nia tui fawn na tak lirnghing na siam ah thil tam tak tichhe thei thil kan tih kha tsunami a ni a heng a lo thlen changin rang takin sorkar chuan a mawhphurhna ah ngaiin ah defence te leh hei ah nat ah national disaster ah response force te a ti mai a N D R F heng hmang te in a mah sum vek in a tuar tu te tan hma la vat thin a ni Mizoram ang ah te pawh ah heng kan sawi earthquake te ah landslide kan tih te pawh thleng zeuh zeuh thin a kan ram ah chuan ti ang ah chuan sorkar hi che ve vat vat thin a ni tin Mizoram ang ah chuan hriat tel tur chu khawtlang ah pawl hrang hrang Sorkar pawl ni lem lo, non government an tia. Maw? Non government organisation an ti ni, NGO. Ahh sorkar pawl ni lo maw? Mipui hmasawnna tura pawl indin kan ti mai ang chu. Kan ramah chuan example ah chuan heng yma kan tih te leh mi mal leh khawtlang pawl dang tam tak a awm a. Chung bakah hei kohhran te pawh ni vek ang chu NGO vek an ni. Heng te nen hianin ahh hei tun ang hunah te pawh Covid nineteen a thleng mek a kan ramah khawvel pum a ning chu heng boruak ah te pawh hian nasa takin hma la sorkar in n g o kan tih te nen khan maw non government organisation te nen khan tichuan midang te an tanpui a ni. Vantlangah mimal leh mimal chhan hrang hrang vanga buaina nei emaw dan bawh chhia in mi in thil lo ti sual ta ang se thil sual lo ti ta ang se court ah te mi an kal fo thin in hmu tawh ngei in a rinawm a entir nan ruk ruk case te motor a mi sutthu buai nei te Tin in hmun lo ram in chuh te, tin ram ti kang te, ram sa kah vang te maw, ah, sangha bawm vang te pawh ning chu tin tual thah vang te, ah, pawngsual thu buai neuh neuh nei te court hnuaiah vek an chung thu an rel thin a ni. Tin kan hriat tur chu court pawh hi sorkar peng pawimawh tak pakhat a ni a, hriat reng tur a ni. Tin, prison kan tih, jail te pawh sorkar department pawimawh tak a ni tih kan hre bawk dawn nia, Prison Department tih pawhin an sawi thin a ni. Department kan tih chuan eng nge ni hei thil a hu ho a awm thliar hran na hrang hrang sawi na a ni mai a. Hei biak inah te kan inkhawm chuan Beginner Department, Junior Department, Senior Department kan thliar hrang thlap thlap ang kha a ni mai a. Sorkar chuan Department hrang hrang ah hlawm hrang hrangin a nei thin a ni. Milem a kan hmuh te khi chu State pakhat Entîr nân Mizoram angah te chuan department awm tlangpui te a ni a, khi lo pawh khi department dangte pawh an la awm ṭeuh a ni. Commerce department, IT, Art and Culture department te maw, Soil kan tih te, Sericulture te kan sawi sêng lo nga vawiin ah chuan an la tam a ni. Tichuan picture a kan han târ lan te pawimawhna role tlangpui sawi thuk tawk ta ila number one ah chuan Health department. Khawtlang leh mimal hriselna lam buaipuitute, entir nan tun Covid nineteen chungchangah pawh Health Department te chu a buai ber ber an ni ngei ang a, hospital te hemi public health centre te leh tin mimal clinic leh vaccine pek chhuah leh sem chhuah leh hei pek kawngah te a dang dang takah Health Department hian hna a thawk a ni. Number two ah chuan education department zirna kaihnawih lam school te maw ah leh inrel bawlna hrang hrang zirlai naupang te ziak leh chhiar bakah zirna lam hmasawnna hrang hrang an neih theihna tur te in he department hian hna a thawk reng a ni. Chuan pathumna ah chuan rural and urban development thingtlang leh ah khawpui a mihring cheng te hmasawnna hrang hrang tila kan sawi sual awm lo ve tlangpui. Chuan number four ah transport department. lirthei leh a kaihnawih lam motor service leh ah ret chi hrang hrang te dan ang thlap a a bituk a traffic lam control thlengin a huam bawk a ni chuan information and public relation kan tih anga mipui te hnena hriat tur pawimawh sorkar hma lakna hrang hrang thehdartu te an awm bawk a. Tichuan, Agriculture leh Horticulture Department awm hrang leha lo neih leh thlai lam a hmasawnna tiang lama dehchhuah kawnga hmasawnna thawktute, tichuan Law and Judicial awm leh bawka dante tha taka kenkaw anih theih nan leh dan leh dikna rorelna dik court lam chungchangte a ni. Tichuan Sport Department a awm leh bawk a, Sport lam infiamna lama khawtlang leh ram tana mipuite hmasawnna buaipui-tute hei Mizoram angah chuan lar zual sawi ta ila Football te Volleyball Hockey te pawh aniang chu dang Games and Sport tam tak ala awm bawk a, tichuan Forest Department kan tia Environment te pawh an ti tho va Environment and Forest hemi kan Forest thing leh mau leh kan lui te bakah nungcha leh ramngaw lam. humhalh kawnga hmalatute, hnathawktute, tichuan Home Department, vantlang leh mipui leh mimalte bakah a ramriah te, kan himna tura hemi Police kan tih te, Armed Forces lampang leh a dangkaihnawiih tam tak State leh State inkarte kan himna kengkawh tura hmalatute an ni. Aw heng bakah hian a dang tam tak sorkar department an la awm a kan sawi vek seng lo a ni. A viltu minister leh staff te an nei hrang ve bawk a ni. Hei government sorkar hian heng zawng zawng ah hian hma a la vek a ni. A hau tak ve ngeiin in ring ve em? Kan ram Mizoram ngei pawh hi thlir ula nitin hian kan buai sui sui reng mai ni. Maw mihring kan chen ho tawh reng reng chuan sorkar min uap lum a min kaihruaitu hi kawng engkimah leh Mipui te kan dam khawchhuah nan te kan mamawh, phuhruk nan te kan him nan te kan mamawh a ni. Tichuan sorkar kan tih chu a kalphung a zia a tlangpui chu kan hre hreuh tawhin ka ring a, kan la hriat thiam loh chuan video hi a bul atanga reply leh zel tur a ni. Tichuan India rama titiang ah mipui kan tam em em mai a, inenkawl pawh hi a hau tak em em dawn a ni tih hi chiang sa reng a ni. Tichuan inrelbawlna te state hrang hranga kan awm avangin hlawm hrang hrangah ah level hrang hrangah an then ve a, rualkhai zawka kan inrelbawlna te chak zawk nan-- India sorkar pakhat chu in pawh tawn takin chi thum ah a in then hrang ve a ni maw? India sorkar hlawm lian tak pakhat chu chi thum ah a in then hrang a, chung te chu pakhat na ah chuan national level India ram pum huap sorkar ahh central sorkar central government tih te pawh in an sawi thei ang. Tichuan pahnihna chuan state level awm leh a, state chhung bik inrelbawlna lam sawrkar entinah hei Mizoram top state ang state sawrkar Mizoram sawrkar te hei thenawm lawka Assam sawrkar, Manipur, Sikkim, Nagaland a tam a ni. Chuan a pathumna chuanin local level awm leh a vantlang inrelbawlna lam Mizoramah chuan hei Aizawl bika sawitia ila local council te an awm a, bakah Mizoram district hrang hrangah te chuan village council te pawh kan tih ang chu a inthensawmna te ber a ni local Ahh local level maw vantlang inrelbawlna lam. Democracy thumal hi Greek tawng atanga lo piang a ni a. Greek tawnga demos an tih chumi awmzia chu mipui tihna leh kratos thuneihna rorelna tihna a ni. Rule of the people mipuite rorelna tih pawhin a sawi thei ang. India ram kan inkaihhruaina hi chutiang ang chu a ni a, democracy ram a ni India ram pawh. Chung ramah chuan ram mipui ten kan aiawh, kan vote hmangin election inthlanah ram hruaitu tura in candidate te kan thlangtling thin a ni. Mi tu pawh kum sawm pariat tling chin chauhin kan vote thei a. Chutiang ang vote theihna dan chu universal adult franchise. tite pawhin an sawi thin a ni. Heng mipui aiawh kan thlantlin te hi Minister ni zui ta te an ni a. National level kan tih ah khan kan thlantlin sang ber a te kha Prime Minister a thu ber a. Tichuan State level ah chuan Chief Minister a thu ber bawk a ni. Tin local government, local level kan tih ah khan local council ah chuan Mayor an ti a, tun lai ah chuan an thu ber a. Tin District hrang hrang ah chuan VC, VCP, te pawh an thu neihna a sang vek bawk a ni. Democracy ah chuan mipui ten an harsatna te an duh leh eng nge ni vantlang mamawh te sorkar ah an thlen a, sorkar chuan aah assembly session te nei in assembly house ah te minister rual maw mipui aiawh thlantlin te chuan assembly meeting an nei thin a ni. Mipui aiawh thlantlin an nih tih hre reng chung in An rawngbâwl sak ber tur chu mipuite tho hi kan ni tih kan hre reng bawk dawn nia. Tichuan, an sum hman tur chu chu budget an ti a, hei Assembly budget te pawh kan hre ṭhin ang a. Chumi an sum hman tur ruahmansa budget kan tih te chu mipui mamawh leh Department kan sawi hrang hrang khang kal tlang khan an sawi ho a, an ngaihtuah ho a. Hei tiang roads kan tih, kawng te, hospital, school leh market sak nan te, thil repair nan te ah thingtlang leh khawpui lam te kawng engkima tih hmasawn nan budget chu an hmang thin a ni India chauh lo pawh heng ram dang Canada France usa Finland South Korea leh ram dang tam tak te pawh hi democracy ram an ni ve tho a India ang tho in chung democracy ram chu democratic country tiin an sawi thin a ni. Tichuan, democracy awmzia tlangpui chu kan hrethiam tawhin a ka ring a, tunah chuan monarchy awmzia kan sawi leh dawn a ni. Monarchy inrelbawl dan pawh hi tlem nasa hrang deuh a, kan hriat tur chu India ram pawh hi democracy a nih hmain monarchy a ni thin a ni. Chung chu a rei tawh a, independence kan hmuh hma British-ina min awp lai a ni. Tunah chuan democracy a ni India ram hi maw. Tichuan, Monarchy chu sorkar kalphung chi khat ve tho a ni a, an roreltu ber, an hotu ber chu Monarch tiin an sawi thin a ni. Monarch maw? Chung Monarch kan tih te chu Lalpa, King, emaw Lalnu, Queen, te an ni. Lalram kan tih, Empire, Kingdom, an enkawl thin a. A hran pahin ram mipui ten election kan tih inthlan kal tlangin vote hmangin emaw, democracy ang khan an duh ber king emaw queen kha an thlang ve thiang lo va, king leh queen te chu inthlang lovin an thlah te an fate zel inlalna leh thuneihna an inhlan chho char char zel thin a ni. Monarchy ah hian Absolute Monarchy leh Constitutive Monarchy a awm hrang leh a. Absolute Monarchy ah chuan King emaw Queen kha a thu em em mai a, a duh dan dan in mi dang te pawh rawn lem lo khan ram dan te a ti danglam tawp tawp thei a ni. King emaw Queen kha-- Amah kha law and order maw a ni nghal tawp mai a ni, an hlauin an zah em em thin a ni. Tichuan obsolute monarchy kan sawi fiah tawh a, tunah chuan constitutive monarchy kan sawi leh ang. Constitutive monarchy ah ve thung chuan Lalnu emaw Lalpa te kha Lal em em tho si khanin an Lalna chen tho si khan an thuneihna te chu tawp chin, limit, a awm ve a, an thuneihna hman phal chin an siamsak ve thin a ni constitutive monarchy ah chuan. Tichuan example han sawi ta ila, tunah hian British monarch, maw monarch kan tih lal, chu tunge kan han inzawt ta ila han ngaihtuah chhin teuh le. Tunah hian Queen Elizabeth khu a ni maw, British lalnu a nia, an ram khu constitutive monarch chu a ni, tunah tak khuan Prime Minister pawh an nei hrang ve thlap a ni. Le vawiina tawh ber atan chuan organs of the government kan sawi leh dawn a ni. Uluk takin kan ngaithla vek dawn nia. Mihring te hi taksa peng hrang hrang nei kan nia. Kan kut, kan ke leh kan mit te hian taksa pakhat tawm vek si hian tangkaina hrang theuh an nei a. Inmamawh tawn vekin hna hrang theuh an thawk vek thin a ni. Chutiang bawkin India sorkar pawh hian peng hrang hrang pathum inpui tawn reng a nei hrang ve thlap a. Chungte chu Legislature, Executive leh Judiciary tih tein an sawi thin a ni. A hmaa kan lo sawi tawh chat atang hian a nila Central Government kha kan hre teuh ang a, Central sorkar maw, sorkar laipuite pawh an tia. Chu chuan Legislature, Executive leh Judiciary nei hrang ve thlap a ni. legislature lam hi lo sawi ta ila ram pum dan zawm tur ah siamtu legislature te an nia parliament ah lok saba leh rajya saba member te hi an ni tichuan executive a nei ve leh a executive te chuan legislature te dan siam ang thlapin mipuite zawm tlan theih tur-- Hna chu tihhlawhtlin a nih theih nan an lo thawk thin a ni. Prime Minister leh Cabinet Minister mipui thlantlin te khan Executive hi an siam a ni. Tichuan a pathumna awm leh Judiciary, Judiciary chuan Legislature leh Executive te chu, In balance takin, in buk tawn takin dan awm sa te hmang chuan hna a lo thawk ve thin a. Judiciary chu amah in dik leh fel takin hna a thawk thung a ni. Supreme Court, India rama rorina sang ber court a nei bawk a ni. Hetiang deuh chiah hian state government chhungah pawh tiang hian a awm ve leh a. Legislature, state government ah chuan state pum, Zawmtu dan siamtu legislature te an ni a, Assembly House kan tlo sawi tawh ah khan State Legislative Assembly te neiin ro an rel ve thin a ni. Tichuan Executive, State Executive te chuan Legislature te dan siam ang thlap in mipui te zawm tlan theih turin hna chu tihhlawhtlin a nih theih nan an lo thawk a, State-ah chuan Chief Minister leh Minister dang mipui thlanthlingte khan Executive hi an siam a ni. Tichuan State Judiciary awm ve leh a. State Judiciary-ah chuan Legislature leh Executive te chu inbuk tawk balance takin dan awmsa te hmang chuan hna an lo thawk a. Judiciary chu ama indik leh fel takin hna a thawk ve bawk a. High Court leh Subordinate, Ordinate Court, Court te nau, State dorelna code te a nei bawk a ni. Aw lekha zawng kha vawiin atana kan zir theih te chu ni rawh se.